Adam öwrenmäne taýar bolsa, her zatdan sapak alyp bilýär. Onda bu durmuş bize mekdep ýaly. Durmuş sapak bermekden ýadamaýar. Onda bizem öwrenmekden ýadamalylar. Beki ýanynda beki. Bu günki myhmanymyz.

Işle. Hyzmat edýän Emir Rasen bolsa hyzmat edilýän kimkä?
Bu ot näme bolar diýýän.

Ownukla gerek. Bular iri oluyor. Kim yaptı? Emin yaptı.
Sen otdan näme sapyk alýaň?
Otdan bir şu hemişe dik ýanýar. Şunuň hem onda bir hedefi bar ýaly da. Bir ugry belli, dik ýanýar. Sebäbi şu dik ýanmasa kül bolup dän sönýär. Hem de bir ot döwregine yşygam berip bilýär gardaş. Işik bu ýol habar beren ýaly da. hem-de gyzgyn berip bilýär. Döwregindäki oturarlara hem yşyk berýär, hem gyzgyn berýär, hem ugry belli. Emma men bir adam bolarak şuny düşünýän otdan, meniň ugrym bellimi? Dik ýanýanmy? Döwregimdäkilere yşyk berip bilýänmi? Bilim berip bilýänmi? Döwregimdäkilere gyzgynlyk yşk mähir berip bilýemmi? Hemde adamlaň her adamam bir ot ýaly gardaş. Meselem bir adamlar bar sen şoňa köp ýakyn bolsaň bir oda seni ýakyberýär. Känem daş bolup däl özüňi sowutmaly dä. Ony araňy da sen bilip bilmeli dä. Her zatdan ders alyp bolýar. O gezek meselem bir gürrüňimiz bardy. Adam dogdy ýagşylyga. Senem bil özüňki däl. Bag iýmez iýmişin, iýs gülüň özüniňki däl. Ýagny bir adam özi üçin sadaja ýaranmandyr diýeda. Meselem bir agaç miwesini bag özi iými, birine iýdirtýä. Kölegesinde özi oturmy, birine oturtýa. Bir akar suw çeşme suwuny özi içmi, birine içirtýä. Bir iýs gülüň özüniňki däl, birine iýs etýä. Adamda-da şu derejä şu bilime ýetip bilseler, yşk döräp dursa, ösmegiň özi hasyl bolýa her ýolda-da bolsa.

Köp adamlar yurdundan daşra bir daş yerlerde gezip ýör hem kynçylyga düşýärler. Şo barada aýdan bir zatdan barmy? Ol barada Aýtýan-da, meselem, men bir aýdan sözüm bolsa diýen, birine aýdan sözüm däl diýen, ol maňa aýdylan zat diýende, sebäbi men özüm-de şu kynçylykda galdym, öz ýurdumdanam daş boldum. O ýüzden bir gije ýüregim gysanda maňa bir zat ylham boldy-da, Gaýgy etme diýip, aýtýar. Hemme zat ugralar-da dogurlanar, gaýgy etme. Laý bolan suwla-da durlanar, gaýgy etme. Gaýgy etme, gardaş, dost diý-de, garyndaş, guşagy guşan gardaş, Hak ýipine ýarmaş. Çyny batyrma, paş bol, Ýalan süýşe daş bol, Zol gülüp oýna geçir, Çaga ýany ýaş bol. Gezjek diýip jahany, Tapjak diýip-de many, Sürjek köpdi dünýäni, Hany şolar indi bamy? Kaka öýüň bereketidir, Baýlykdyr maşgala, Ejeň bolsa bagryňa gys, Goýma muny agşama. Gyz doganyňa jan berip, Öpgün zol alyny, Gardaşyňa feda bolup sora mydam halyny. Çaga söýgi miwesi, Söýgüliňe kalbyňy dil, Elini tutup goýberme, Bar wagty gadryny bil, Biter gülüm daşlyklar, Çüýt bolar ýassyklar, Nesip bolsa bile garryp, Daşymyzda-da agtyklar. Doýgyny doýduryp, Gaýgyny goý gyra, Birilikde dirilik, Şaýlanaýly toý gura, Gaýgy gaçar gygyryp, Gykyllykly sykyllyk, betgyllykly gowgylyk, aralarda gowçulyk. Gel güleýli gülläli, solma gülüm saralyp, durmuşy çyn tutmaýly, ajal geler jan alyp. Ertiri kim görüpdir, soňra däl mälim, näme bolar diýip oturma, gaýgy etme, dälim. Of çekip-de başyňy bulama ýere peşeläp-gazalap, dursaň zol gaýgy edip galarsyň yzlap. Elele turuz özüňe, özüňe ber berekella, birje geňeş kalbyňa, ylham sesi kerewella. Özüň ele turuz diýede, elele birine garaşma, kim meni geler kömek eder, kim meni galdyrar, ýok, öýle habar ýok. Elele turuz özüňe, özüňe ber berekella, birje geňeş kalbyňa, ylham sesi kerewella. Meselem biri anasyndanam eşidip bilmän kerem dogan bolsa, Allajan şony hem ker döretmändir. Sebäp, Şaýat, meselem, belkem meniň seniň sesiňi eşidip bilmesin. Emma ýüregine gelen zady şem eşidip bilýä. Şo-da Allahyň sesini eşidip bilýä. O ýüzden diýýä, El-ele turuz özüňe, özüňe ber berekella, birje geňeş kalbyňa, ylham sesi kerewella. Emma biz adamlar tersine-de, hemme kişä geňeşjek, ýürege düşen zady geňeşmeýäk. Ýürege geňeşmeýäk-de. O ýüzden bir ýagdaýlarda galýak, al gidýä, daşa degýä, wah, içime düşmändi diýýäk, etmeli däldim diýýäk. Içiňe düşmäniň, şo ýüregiň etme diýipdir-de. Onda. Elele turuz özüňe, özüňe ber berekella, birje geňeş kalbyňa, ylham sesi kerewella, ýüregi gara jan ýakma, egri taýak düzelmez, boşadar gider arkaňy, sen ýyzyňda kösenmez, zol menim paýym diýip agtararla peýdany, dost diýde jan diýipde ders bererle şeýtany, dosty tany ýolda, gynçylykda zorda, gör ýykylan wagtyň, bamy sagda solda, Ýakyn diýen dostlarym köpüsi daşdy bulutdan Wapalyny ýadymdan hiç haçan unutman Kä wahleýem bar bir hedefi başlajak bolýok Bolmar diýekdä Şu bolmar diýmeli däl diýýä sebäbi bol mar şo bol bilen başlaýada şonuňam içinde bol bar o ýüzden diýýä Bolmaryňam içinde bir bol bar Elim üzülençak diýom depeki ýeter gol dar Süýnüp men çemende Ýeli diňläp esende, Aşyklykda bildim, ýok bize mezende. Gygyraryn awaza, Ýok bolar biwaza, Hiç kim diýmer haram aýdymymda saza. Menden saňa ýadygär, Sakla muny gulakda, Imanyňy öldürme, Ýaşasaňam uzakda. Wapaly bol äre, Soňra işe-käre, Wagyz beremok aslynda, Ýöne şudur çäre. Mert gyzy oýnamar, Ýüreklerde päklik. Gorkmar guş adamdan, gonar ele käkilik, Söýgüli güller geler, gurar teýden talak, Ýigit garryny idäp, ýuwup-da geýdir balak, Gülküleriň sebebi däl wiski bile arak, Gaçmar dillerden Hemdu nasy falak. Şeýle. Sag bol, gardaş. Ýaşyň uzak bolsun. Sözüm söz tapy bilemok. Senden, sen sözlöňden soň artykmaç gürlä bilemok. Sağ ol, ýaşy Şoň üçin janyň sag bolsun Türkmenistanda seni gowy görýärler, hemme diňleýärler. Allah şükür.
Aýratyn hormat goýup diňleýärler. Sağ ol, sağ ol.
Şoň üçin senden bir haýyştym bar. Bira şu taryhymyzy wasp edip bir aýdym. Menem ýurdumyzy biziň ýurdumyzy Türkmenistany wasp et bir aýdym haýyşt edýän. Inşallah hokman. Haçan bolsada.
Inşallah hokman. Söz berýän.
Hokman.
El berek söz berek. Sag bol.
Söz berendir. Sen de geleniň üçin sag bol diýen Türkmen sähra. Näçe döwletiň türkmeni hem bolsak tapawuty ýok hemmämiz bir millet. Geldiň sag bol ýaşyň uzak bolsun sylanyň üçin geleniň üçin köp begendim inşallah bir gün bolsun ki arkaýyn gelip biliň arkaýyn gidip bileýeli öz gardaşlarymyz bajylarymyz ýaly hiç tapawuty ýok. Sag bol saňa sag. Sag bol köp minnetdar. Allah razy bolsun.
Eýwallah onda bir dileg etjek. Indi Şumat indi agzaçary hem golaýda gardaş bir orazy hem içi hem bolýa. Oraza barada bir zat düşünje aýdyp oturyn-da. Meselem, köp adamlar pikir edýärler, oraza bolanda, gürrüňi bolanda hökman, meselem, men orazany tutsam, bir parzymy sowma, o dünýäde maňa Hudaýjan bir jennet näme diýer-de. Sadaje o dünýä däl, şu dünýäde-de bize haýry bar. Meselem, näme? Şumat köp adamlar bar, gazabynyň öňüni saklap bilmeýär, bahylçylygyň öňüni saklap bilmeýär, ýalan sözläp bilýär, diliniň öňüni saklap bilmeýär, gözüniň öňüni saklap bilmeýär, pikiriniň öňüni saklap bilmeýär. Şularyň öňünde durmak kyn-da. Emma näme, biz şu dünýä gelenimizden biz iýip-içip başladyk, emip başladyk, soň iýip başladyk-da. O ýüzden her kes diýýär, garnyny saklap bilse diýýär, bu dilini hem saklap biler, gözüni hem saklap biler diýýär-de. Ýagny bu ýaryşma özüň bilen-de. Özüne güýji ýeten adam, öfkesine güýji ýeten adam birine hem güýji ýeter.